It-tielet ħadd tal-Għid. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwann, kapitlu 21, versi minn wieħed sa 19. F'dak iż-żmien, Ġesù reġa' wera ruħu lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk, Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanajel minn Kana tal-Galilija, ulied Żebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. U Xmun Pietru qalilhom, Sejjer nistad! Qalulu, Ħa niġu miegħek aħna wkoll. Marru. Rikbu d-dgħajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-Sebħ, Ġesù kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesù. Ġesù qalilhom, Għandkom x'tieklu ħbieb? Le, weġbuh. Qalilhom, Waddbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dgħajsa u ssibu. Dawn waddbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġbduha daqs kemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesù Qal lil Pietru, Il-Mulej dan? Għalhekk, Xmun Pietru, kif sema' li kien il-Mulej, xeħet fuqu l-libsa ta' fuq, għax kien għodd dweri, u ntefa' l-baħar. Id-dixxipli l-oħra, billi ma kinux inbegħda wisq mill-art, imma xi mitejn driegħ biss, resqu bid-dgħajsa jkaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad, bil-ħut fuqu u xi ftit ħobż. Qalilhom Ġesù, Newlu 'l hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm qbadtu. Xmun Pietru Telgħa fid-dgħajsa, u ġibed l-art ix-xibka mimlija b'mija u tlieta u ħamsin ħuta kbira, u minkejja daqshekk ħut, ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesù, Ejjew, kulu. Imma ħadd mid-dixxipli mas-sogra jistaqsih, Int min int? Għax kienu jafu li kien il-Mulej. Ġesù resaq, qabad il-ħobż u newwilulhom. U hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa it-tielet darba li Ġesù deher lid-dixxipli Wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet, wara li kielu xi ħaġa, Ġesù qal lil Xmun Pietru, Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Iva, Mulej, wieġbu, int taf li nħobbok. Qallu, Irgħa l-ħrief tiegħi. Staqsih għat-tieni darba, Xmun bin Ġwanni tħobbni int? Iva, Mulej, wieġbu, int taf li nħobbok. Qallu, Irgħa n-nagħaġ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih, Xmun bin Ġwanni tħobbni? Pietru ħass għafsa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba tħobbni u qallu, Mulej, int taf kollox, Int taf li nħobbok, qallu Ġesù, irgħa n-nagħaġ tiegħi. Tassew, tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżen waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ Int tiftaħ idek u ħaddieħor iħassmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser b'liema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesù issokta jgħidlu, Ejja warajja. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu. Ix-xettiċi li ma jemnux fil-qawmien ta' Ġesù mill-mewt jgħidu li d-dixxipli raw biss viżjoni ta' Ġesù. Il-Vanġeli imma jagħtuna stampa ċara tar-realtà tal-qawmien. Ġesù ħareġ 'il barra minn triqtu biex joffri lid-dixxipli tiegħu diversi evidenzi tal-qawmien tiegħu. li hu huwa reali u b'ġisem veru tad-demm u l-laħam, bħal tagħna, mhux sempliċi spirtu jew fantażma. Fit-tielet dehra tiegħu lill-appostli, wara li Ġesù wettaq il-qabda mirakoluża tal-ħut, huwa pprepara l-kolazzjon u kiel mad-dixxipli tiegħu. Il-Mulej Ġesù juri lilu nnifsu lil kull wieħed u waħda minna, filwaqt li aħna niftħu qlubna biex nirċievu l-Kelma tiegħu. Inti tagħraf il-preżenza tal-Mulej fil-ħajja tiegħek? u tirċievi l-kelma tiegħu bil-fidi? Il-Mulej Ġesù huwa l-qawmien u l-ħajja tagħna. Jekk nitolbuh mill-qalb, hu ikabbarna fil-fidi u fil-qawwa tal-Qawmien, ħalli qatt ma niddubitaw f'kelmtu jew nitbiegħdu mill-preżenza tiegħu. In-nar tal-imħabba ta' Alla jaqbad fil-qalb tiegħek? Ġwanni l-Evanġelista jgħidilna li Alla huwa mħabba. Fl-ewwel ittra tiegħu, kapitlu erbgħa, Vers 16 L-imħabba tiegħu hi bla kundizzjoni, bla limitu u għal dejjem. Hi l-bidu u t-tmiem u hi l-essenza tal-Kristjaneżmu. Hi tressaqna lejn il-qalb ta' Alla u tħeġġiġna biex nagħtuh lilna nfusna u ħajjitna stess. Pawlu l-appostlu jgħidilna li l-imħabba ta' Alla ġiet imferrgħa fi qlubna permezz tal-Ispirtu s-Santu li jingħatalna. F'Rumani kapitlu 5 vers 5. X'jista' jkun il-kaġun li aħna nitilfu din l-imħabba? Ċertament, l-indifferenza, in-nuqqas ta' tama, in-nuqqas ta' twemmin, jew ir-rifjut tal-Kelma t'Alla. Għaliex Ġesù ried tweġiba dwar l-imħabba u l-fedeltà ta' Pietru għal tliet darbiet quddiem l-appostli l-oħra? Żgur li kkawżat lil Pietru uġigħ ta' qalb minħabba li kien ċaħad lil Ġesù pubblikament għal tliet darbiet. Issa, Pietru, mimli dispjaċir u umiltà, b'mod verbali stqarr quddiem kulħadd li kien iħobb lill-Imgħallem tiegħu u kien lest li jservih akkost ta' kollox. Meta Ġesù staqsieh, Inti tħobbni aktar minn dawn? Seta' kien qed jipponta lejn id-dgħajjes, ix-xbieki u l-qabda tal-ħut. Seta' sfida lil Pietru biex jabbanduna x-xogħol tiegħu għar-rwol ta' ragħaj tal-poplu ta' Alla. Ġesù, Seta' kien qed jipponta lejn id-dixxipli l-oħra u lejn il-ftaħir li bih Pietru kien ftaħar meta qal, Jekk kulħadd jitħawwad minħabba fik, jien ma nitħawwad qatt. F'Mattew kapitlu 26 vers 33. Pietru issa ma jiftaħar b'xejn u lanqas jikkompara lilu nnifsu mal-oħrajn, imma jwieġeb b'mod umli, Int taf li nħobbok, Mulej. Il-Mulej isejħilna anki fid-djufijiet u d-dnub tagħna biex inħobbuh fuq kull ħaġa oħra. Xejn ħlief is-suppervja frott id-dnub u d-deċiżjoni ħielsa tagħna ma jista' jżommna 'il bogħod mill-imħabba ta' Alla. Hi rigal bla ħlas u li hi ma jistħoqqilniex. Qatt ma nistgħu nissuperaw lil Alla fl-imħabba tiegħu. Hu ħabbna l-ewwel, u mħabbitna għalih hi t-tweġiba għall-ġenerożità u l-ħniena tiegħu immensa. U inti, tħalli l-imħabba ta' Alla tibdlek u tittrasforma lil qalbek? Mulej, ħeġġeġ lil qalbi bl-imħabba tiegħek u neħħi minni kull nuqqas ta' mħabba, ta' tjieba u ta' gratitudni. Għażiża Ommi Marija, Għinni nagħraf inwarrab dak kollu li mhux qaddis u dak li mhuwiex skont ir-rieda ta' Alla, u nfittex nagħżel dejjem dak li jagħtih glorja, kif int għamilt tul ħajtek kollha. Ammen.